Çò que de prima met los burros de belós tendre, liurats a l'azard d'una granissa marcejanta, d'un ofrech de reirogarda.
Sens mesura. Sens mesura es cel que nos sap mesurar lo temps a l'ora de totocant quand non dura. Que lo temps d'une mesure, d'un temps rare. A la raror del temps d'una cançon sens mesure. Que s'estira longtemps sens ritme ni mesure. Quand la mesure a lo rodar dança a dos temps. Sul binari de Pro Tools e l'autotune de son cant que cantarà sens mesura a mai se semblo mesurat. Ero ur de li demandar s'avió comprés qu'una cançon sens compàs e un pauc de compés non se compò sens compromés.

Del bam de ton pòble arderós tà far tos.
Cosmogonia. Bastirai la tèrra tal un recès pel nòstre amor, disió la votz dins la claror raubada al maití. Lo país fa la lenga e lo mond patí lo cò, dins aquel solelh malmenat per l'onda de lo vent de la mar. Èm portat au lengatge trencat e lo movement d'emfinit s'esvanís. Sèm pas que ombres e passes devoluts a la marèia, astres per sempre zarapats al temps aturat, l'eternitat retrobada, silenciosa e blusa, dins l'espaci pur de la creacion cosmica. Se foguèt un primièr dia, Tèrra d'Òc a d'èsser nascut.
Dintre tas mans. Canti dempèi l'annada 1971 comencèri a cantar a Bordèu, fasio partida a l'epòca del Cercle des Joves Occitans de Bordèu e dempèi aquela epòca ai pas arrestat de cantar e doncas l'annada passada En 2021, e be, fa jo, faguèt 50 ans que canti en occitan, e canti tanben un pauc en espanhòl, en catalan e a penos un pauc en francés. Causiguèri de cantar en occitan perque dins ma familha pairala se parlava l'occitan. E mon paire aimabo plan de parlar occitan, ero un locutor eiretier, coma se ditz. E bon, mon paire aimabo l'occitan, aimabo tanben s'interessavo al catarisme e doncos coma la familha de mon paire ero de l'Abelhanèt d'Arièj, o pas lèn de Montsegur, E ben, si vos, aquò nos endralhet dirèctament sus l'occitanisme. Perque mon paire sapiet qu'a Bordèu i avió aquel cercle des joves occitans e dins aquel cercle entendèri de disques de Martí, de Masdebreich, de Patric, de Nicòlo tanben e d'autres e d'autros. E mon paire escotèt Martí e ne foguèt emmaravilhat, e doncos escotèren tanben Delbau, qu'èra un cantaire gascon de las Landos, e pei es atal que venguèri finalament al fait de cantar, perque avió en bèsjo ieu coma adolescent de m'exprimir, E avió començat de far qualques cançons, dalhurs n'avián fait una en de mon paire, en francés, mas avió ieu le besonh de m'exprimir e doncòs com fasió un pauc de guitarra o de musica, la cançon foguèt rapidament mon biais favorit, digam. E pei los autres al Cercle des Joves Occitans de Bordèu, Me butèron, me diguèron, ai, te cal continuar, e bon, m'ajudèron, me donèron de conselhs tanben. E quand Martí venguèt al Teatre del Gran Parc, a Bordèu, en 72, es a dire qualques meses après que comencèri, Martí tanben me butèt, e cantèri dos cançons o tres en primièr o partit o del, e dempèi l'aventura continua.
Lo rasi esbairat, lo fenun escapat, qu'avió virar galinas, lo rec s'es assecat, lo pastre assetat, lo tropèl deslagat, qu'avió tornar la clau, lo bòsc a tot cramat, lo caçaire es passat, s'es levat, gest de lèvre. Lo rasi es dintrat, lo tinèl es tancat. Lo biais se ratira, Cadró vira lo cap. A la cima del pech que camèt l'an passat i a un jaç, amé un taish, e qu'espèro tot l'an que los rasís bai rèsle, e veiràs que per lei vendemios que venon sortirà de son trauc, davalarà cap a rec d'èimes e vendrà manjar la frucho que penjòlo, negro, cuflo, fresco. Anèt petar, mai que l'ai vist son ungassas e cosut pro dins lo malhòl que lo paire tornèt plantar aquò fa cinc ans e que i a pas de blets ni mai de causidas, que l'èrvoi es plan rasa e perdeta, que los vairòts lo tenon pròpre, los perdigalhos si ben o freta las alas de la greseta farinosa, mas lo taish, el.